Maitei temimbo'ekuéra mbo'esyry poapyha pegua, ko árape nemoirũ hína mbo'ehára José Oviedo, Aníkena nderesarái, ñañemoarandukuaa ñaimeha guive. Ko árape ñamba'apómita ñe'ẽtéva ñemboheko reheve. Jaikuaáta hína ko mbo'epýpe ñe'ẽtéva ñemboheko. Ojehupytyséva, opávo ko ñane mbo'epy peã jahupytyse hína he'i ñandéve omomba'e umi ñe'ẽ omombe'úva mba'épa ojejapo. Oipuru hekópe umi ñe'ẽ omombe'úva mba'épa ojejapo ha avei oikuaa umi ñe'ẽ omombe'úva mba'épa ojejapo. Péicha jahecháma ko'ã tapicha oñomongetáva hína ko'ápe ha he'i chupe, Nemandu'a oútaha che prímo Argentínagui ha okase chupe chipa guasu. Héẽ, oĩ porã. Nde reikuaái ho'usépa verdurakuéra, Che nda'uséima. Ha péicha oñomongeta hikuái Ainaa he'i ñandéve ko'ápe, Ñe'ẽtéva ñemboheko. Jahechakuaáta ko'ápe tapicha mba'épa oĩhína, ñe'ẽtéva, mba'étepa peñe'ẽtéva. Héẽ, penemandu'áiko mba'épa he'iséhína ñe'ẽtéva. Ñe'ẽtéva hína umi ñande jajapóva. Ko'ápe jaguereko tapicha oguatáva oho hína he'iápe Aguatase. Mba'eichakuépa peichaite oñembosa'y ko'ã taikuéra hína? Jahechakuaáta peve. He'i ñandéve, Aguatase ko'ápe péicha oñemboja'o. Ha he'i, A ñe'ẽky mboyvegua, guata ñe'ẽtéva. C ñe'ẽky upeigua. Jahechakuaa hína ñande ko'ápe, guata péva ha'e hína pe ñe'ẽtéva. Pe ñande jajapóva, ja'e chupe avei karai ñe'ẽme acción che ajapóva guive. Ha ko'ápe jahecha ko tapicha oguata. Ha péva he'ína ñe'ẽky mboyvegua mba'eichakue mboyvegua oĩ rupi henondépe. Ha ko'ápe jaguereko Sé oĩ rupi upe rire upeichakue héra hína upeiguáva. Ha péicha ñamañamíe jahávo ápe he'i ñandéve ñe'ẽtéva, ko'ápe ñande rapicha ojapóva guata, pe'a he'ína ñe'ẽtéva, oiko peteĩ ñe'ẽpy ñe'ẽrapo ha péicha avei ombo oñembojáramo ñe'ẽky mboyvegua térã upeigua, omoambue chupe. Oja hese he'ína ñandéve, Che oiméramo mboyvegua, térã katu oiméramo upeigua. Penemandu'áke avei péa ikatuha oĩ hína henonde pe añónte ha avei ikatu oĩ hapykue pe añónte térã katu upe riréma. Ko'ápe ñamañami tapicha oĩva mbo'ehaópe ha he'i ñandéve, Mitã omoñe'ẽ aranduka. Mba'e ojapo pe mitã? Omoñe'ẽ. Ápe he'i ñandéve hína, Ñe'ẽ. Omoñe'ẽ ojapóva ha'e hína ha pe henondépe oĩ o jaguereko ko'ápe. Péva ha'e ja'e kuri hína ñe'ẽky mboyvegua. Jahechakuaáma hína voi ko'ápe. Ajépa. Ñe'ẽ ohechaukáva mba'épa oiko, mba'éichapa oĩ ha mba'épa oñandu pe oñe'ẽva hína. Ha peve jahecha omoñe'ẽ ajépa he'i ñandéve ñe'ẽky jahechakuaa o oĩva hína ñe'ẽtéva renondépe. Ápe jahechakuaa Tapicha oguatáva hína. Ha he'i ñandéve péicha, Aguata, aguata akue, aguatáta, aguatase, aguatáva. Pe oñembosa'y pytãva hína ha'e pe ñe'ẽtéva. Ha pe jahecháva hovyũngy péva oĩva ñe'ẽte mboyvegua, pe oĩva henondépe. Ha pe hũme oñembosa'ýva péva katu upeigua. Ñe'ẽky upeigua omombe'úva hína mba'eichaitépa he'i ñandéve pe ñe'ẽpe. Ñe'ẽtéva ikatu oguereko ñe'ẽapoha ijapoha he'i ñandéve, ajépa? Pe jaguerekóva tapicha ojapóva hína pe aksión ja'e haguéicha pe ñe'ẽtéva hi'ára ha ambue, omombe'ukuaa ñandéve ñande jahechakuaa ñamoñe'ẽvo ko'ã ñe'ẽky omombe'u ñandéve térã katu ñande ñanjehechakuaa araka'épa oiko, mba'éichapa oiko ha ambue ojapóva ajépa. Hi'ára he'i ñandéve, Araka'etépa. Ko'ápe he'i, Aguata akue. Pe aja ojapóma kuri ha'e, upéicha rupi he'i ñandéve omombe'u mba'eichaitépa térã araka'épa ojapo ra'e. Ñe'ẽky papapy ha avaite rehegua jaguereko péicha ñe'ẽky ko'ãva omombe'u hína ñandéve mba'eichaitépa ha pe papapy Papy he'ise ou hína ikatúva jaipapa pe ñamombe'úva omombe'úva mboýpa oĩ hína pe tapicha ojapóva térã omombe'úva ñandéve ñe'ẽtévape. Ha jaguereko péicha, a, re, o. Ja térã ña péa jahechakuaáta hína oiméramo jurugua térã pakatu tĩgua. Juruguándi jaiporu va'erã ja ha tĩguándi jaiporu va'erã ña. Upe guive hetavéramo pe ojapóva tapicha, ikatúva jave pe papapy ja'e háicha pe papy, ro, pe, o. Ko'ãva omombe'u hína mboy tapichápa oĩ. Ko'ápe jaguereko. Aguata, che aguata pe ache che añónte ajapo. Amombe'úramo che rapicha ojapóva ha'éta reguata. Térã katu ambue tapicha mombyrymie oĩva chehegui ojapóramo ha'éta hína oguata. Ha péicha ñande retãve ramo katu jaipurúta jaguata, roguata, peguata, oguata, hetave oĩ ramo ñande rapicha ojapóva. Ápe iporã jahechami ko moñe'ẽrã oĩva iguýpe, he'i ñandéve, Ñe'ẽtéva mosũsũ mbyre oraha ñe'ẽky mboyvegua ha upeigua omombe'u hag̃ua araka'etépa oiko. Ko'ápe ñande jahechakuaa ogueraháva henonde, ogueraháva mboyvegua. Ha ja'éramo ko'ã hapykue pegua omombe'u ñandéve hína araka'etépa oiko. Oĩ porãpa péa hína. He'i ñandéve ñe'ẽtéva ñemosusu. Ñe'ẽtéva ñemosusu péva hína jaipuru va'erã umi térã, térãngue, térã rendaguépe jaipurúva. Ha péicha jaguereko, pa pyteĩ térã katu pa pyeta. Pa pyteĩ hína che oĩramo tapicha ha'eñónte, che añónteramo oĩramo ambue tapicha ha'eñónteramo, térã pemombyrymi hemichĩmi oĩva chehegui. Péro avei ha'eño. Ha jahechakuaa péicha, che ajeroky amombe'úramo che ajapóva. Amombe'úramo che rapicha ojapóva, nde rejeroky. Iporãhína jahechakuaa pe tapicha oĩva che ykére hína pe nde ha'éva. Ha pe tapicha mombyryve oĩva chehegui ndahupytyvéimava che péicha pe che pópe, péakatu ha'e, ha'e ojeroky. Jahechakuaa hína papyteĩpea. Teĩ he'ise hína peteĩ, peteĩ tapicha añónte ojapóva. Péicha jahechave hína jahávo ñe'ẽtéva ñemboheko ha jag̃uahẽ papyeta. Papyetápe ojepuru térã arãnguete hína ñande, ore, peẽ. Ha'ekuéra jahechakuaa ko'ápe, ha pe ñe'ẽky ohĩ oĩva ñe'ẽtéva renonderã katu jahecha pépe ja ro pe o. Ko'ãva omombe'u hína umi tapicha ojapóva jepa, jajeroky, rojeroky, peẽ pejeroky, ha'ekuéra ojeroky. Ko'ápe jahechakuaa va'erã ñande jajeroky ja'éramo Opavave ñaiméva hína pe atýpe jajapopaite jeroky térã taha'e ha'éva tembiapo. Avei jaguereko péicha ore ha peẽ, ha'éramo ore rojeroky ha pe peteĩ apu'amínte hína la rojapóva. Ha ambue nahániri. Ha he'íramo katu peẽ pe jeroky, Péicharamo che ndajapói, che añemboyke ha umi ambue oĩva tapicha nde ojapo. Péicha hína ko'ápe jajapo papyetápe. Ha'ekuéra ojeroky, ha'ekuéra avei ojeroky pe ambue omombe'u ojapóva. Umi ñe'ẽky papy ha avaite rehegua. Ojoguerahava'erã ava ha oñeñe'ẽha reheve, tembiecharã che akaru. Pévango ñande ja'e chupe karaiñe'ẽme hína concordancia, número en persona avei y péa ja'e chupe hína singular y plural. Número de persona ñande karaiñe'ẽme jaguereko peteĩha, mokõiha, mbohapyha. Peteĩha, mokõiha, mbohapyha. Ha péicha avei jaguereko ko'ápe, pe papyetápe. Ha umíva oho va'erã ojuehe, péva la he'íva ñandéve ko'ápe hína. Ñemosusũme ava mbohapyha, papyteĩ. Ha papyetápe, peteĩchante, tembiecharã oguata oguata ha'e ha avei oguata ha'ekuéra. Péva hína pe papyteĩ he'ihápe ñandéve ja'ékuri singular ja'e chupe. Ha papyeta katu hetave omombe'úva ñande rapicha jepa ha'ekuéra he'ihápe ñandéve. Ñe'ẽtéva ñemosusu jaguerekóva hína papyetápe ñande ha ore iporã jahechakuaa hína pe ñande jajapóva hetave hendápe ñamombe'úramo ñande jajapoha ha ambue ndojapói térã katu ñande jajapo he'iha pe ore He'ihápe katu oremínte peteĩ aty'i rojapóta ha peẽ pemañáta nde orerehe. He'ikuaahápe, mokõiháicha ikatu oje'e ava peteĩha ipapyetáva. Péva hína pe amombe'úva peẽme, ikatuháicha ñamombe'u orénte rojapóva térã katu avei ore jey rojapóva péro apyte sa'imiévagui. Jahecha jey ko'ápe. Jehecha jey he'i ñandéve ñamba'apóta mbykymi ikatu hag̃uáicha pe ñañamindu'u hag̃ua jey pe ijajapo va'ekuére, pe opytápa ñandéve ñane akãme oñe'ẽva ñandéve ñe'ẽtéva reheve, ñe'ẽtéva ñemboheko reheve. Jahayguy ñe'ẽtéva ñe'ẽ joajúpe oiporu porãvéva papapy avaite rehegua he'i ñandéve. Jahecha ko'ápe ñande oñe'ẽ, ñande ñañe'ẽ, ñande roñe'ẽ. Penemandu'áke hína ko'ápe oho va'erã ojuehe papy he'ihápe ñandéve ha umi tapicha ojapóva. Opyta porãiko ñande oñe'ẽ. Térãpa ñande ñañe'ẽ? Ñande roñe'ẽ he'i ko'ápe. Mávaichapa ndéve hína pe oĩporãvéva? Oĩporã. Ñande ñañe'ẽ. Oho va'erã ojuehe hína pe papy ojapóva avei pe tapicha. Jahayhu ñe'ẽjoaju oiporu porãva ñe'ẽtéva. He'i péicha, Pe mitã reñeno Tupãpe kotýpe, pe mitã añeno Tupãpe kotýpe, pe mitã oñeno Tupãpe kotýpe. Mávapa hína ko'ápe oĩ porãvéva? Ñamañami ñane ñe'ẽtévare reñeno, añeno. Oñeno, jahechakuaa va'erã hína oho va'erã avei pe tapicha ojapóvare. Ajépa? Pe mitã oñeno Tupápe kotýpe. Péa ipu porãmie hína jahechakuaami. Oĩ porã. Pe mitã oñeno Tupápe kotýpe. Ndaikatúi ha'éhina pe mitã reñeno Tupápe. Jahechavemi tembiaporã. Ñande ohóta mbo'ehaópe pyhareve, ñande jaháta mbo'ehaópe pyhareve, térãpa ipuporãve ñande rohóta mbo'ehaópe pyhareve. Oĩ porã jahechami péva, ñande jaháta mbo'ehao pe pyhareve, peichaite hína hekoitépe ojeipuru. Ñamongoráta pe oĩ porãva upéicharõ, Nde aguatáva, che aguatáva, ha'e aguatáva. Mávapa hína peẽ pehaiva'ekue? Oĩ porã. Peẽva ha'e pe jahaítava. He'i ambuépe, Ha'ekuéra opuraheise, ñande opuraheise, nde opuraheise. Mávapa hína pe oĩ porãva ko'ápe? Oĩ porã ha'ekuéra opuraheise. Ha péicha ñamongoráta. Péicha ñag̃uahẽ hu'ãme ñane rembiapóvae. Iporã ñanemandu'ami jey hína pe ñañomongeta va'ekuére, pe ñe'ẽtéva ñemohendáre. He'i ñandéve ñamombe'umi mba'épa jaikuaa ko árape, aguatase, riqueta, Penemandu'ápa hína pe ñe'ẽky mboyvegua ha ñe'ẽky upeigua ohóva hína ñe'ẽtéva ndive. Pea ha'e hína, ñe'ẽtéva, oĩ porã. Ha ko'ápe jahecha jey ñande rapisa he'i chupe, Ohómapa ne prímo, re'uka piko chupe chipa guasu? Héẽ, che sy ojapopaite chupe ho'uséva guive.